Nilqakom lura magħna, grazzi talli qegħdin issegwu Niskata u qed nieħu gost fuq is-sufan magħna għadu kemm ingħaqad Kane Said, sar regolari anki fil-programmi tagħna sabiex flimkien miegħu nkunu nistgħu nitkellmu dwar il-Fondazzjoni. Il-Fondazzjoni fil-fatt logħob responsabbli u aħna min-naħa tagħna dejjem qegħdin hawnhekk biex inwasslu messaġġi, feelers lit-telespettaturi tagħna biex kemm hu importanti anki jekk nirrealizzaw li jkun hemm xi ħadd li forsi għandu daqsxejn ta' problema ikun jaf anki kif iħares lejn din il-problema, kif nistgħu ngħinu lil ħaddieħor u fuq kollox nwasslu l-messaġġ illi llum hawn l-għajnuna, grazzi anki għall-Fondazzjoni Kif Aħna Kejn. Nsellimlek. Nsellimlek, Angela, u nsellem lit-telespettaturi kollha. Xtaqt illi forsi nitkellmu ftit anki dwar stadji, illi għaliex persuna meta tkun għaddejja minn vizzju, speċjalment tal-logħob, ikun hemm stadji illi jwassluha anki għal għal fulkru illi verament imbagħad tkun tkun sitwazzjoni ta' disperazzjoni biex ngħidu hekk jew sitwazzjoni li jaħsbu li ma ma hemmx mod kif jistgħu joħorġu minnha. Ekku.
Mela, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli tħares lejn il-perkors tal-attività vis-à-vis l-logħob tal-azzard u taqsam dan il-perkors fi tliet stadji. Mela għandna l-ewwel stadju fejn il-persuna qed tuża l-logħob tal-azzard bħala attività, tikkunsidra din l-attività bħala rikreazzjoni u divertiment. U hemmhekk m'hemm xejn ħażin. Waqt din l-attività importanti li l-persuna tattwa responsabilità. U għalhekk nilagħbu b'responsabilità. Hekk hu.
Għalhekk il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli dejjem taċċenna lil dawn il-persuni biex jagħmlu kontroll. Kontroll fuq il-flus tagħhom u kontroll fuq il-ħin li jirriservaw għal din l-attività tal-logħob tal-azzard. Minn hemmhekk persuna tgħaddi għat-tieni stadju fejn it-tieni stadju huwa kruċjali. F'dan it-tieni stadju l-persuna jew se tibqa' tħaddem ir-responsabilità, jew inkella se tibda tiżżerżaq bil-mod il-mod għal aktar problemi. X'jien ngħid, jekk il-persuna ma tibqax timxi mal-kontrolli fuq il-ħin u fuq il-flus, hemmhekk tibda tiżżerżaq għat-tielet stadju, fejn it-tielet stadju, meta persuna tkun tilfet il-kontroll tal-ħin u tal-flus, tibda, nerġa' nirrepeti t-terminu, tiżżerżaq fin fin għall-patoloġija. fejn l-aktar attività importanti, l-aktar attività li tagħti pjaċir lill-persuna, tispiċċa l-logħob tal-azzard. Nerġa' ngħid, il-Fondazzjoni taċċenna li l-persuna żżomm mal-ewwel stadju, żżomm mar-responsabilità tagħha u kemm jista' jkun ma taqax fil-patoloġija għaliex Kif nafu, Angela, il-patoloġija ġieb miegħu ħafna riperkussjonijiet U ġieħ tal-qalb u u problemi mhux fuq il-persuna biss li ma tkunx responsabbli tagħha nnifisha, imma anki fuq il-maħbubin u dawk tal-madwar. Hekk hu,
ħa nsemmi xi ħaġa li tiġri b'mod normali, ta' xi kultant il-persuna qas ikun jaf li qed jagħmilha. Meta inti, Angela, tirriskja dak l-ammont żgħir ta' flus aktar, tirriskja dak dik is-siegħa sagħtejn żejda fuq il-laptop tiegħek jew inkella fil-casino partikolari li by time dawn ir-riskji jistgħu jiswew ta' dannu. Teżisti xi strateġija biex dawn il-persuni li forsi jkunu qed jilagħbu r-responsabbli jirrealizzaw u forsi jibdew anki inaqqsu biex finalment jispiċċaw responsabbli? Iva, hemm strateġija ta' kontroll ta' ħin li huwa t-time management. Persuna tista' tirriserva sagħtejn kuljum jew inkella sagħtejn fix-xahar biex tilgħab il-logħob tal-azzard, jiddependi mill-persuna. Nixtieq naċċenna wkoll li ħafna drabi persuna li tkun qed tattwa time management skills ikollha bżonn xi ħadd min jimmoniterja dawk il-famużi persuni tal-madwar. Strateġija oħra il-money management, il-kontroll fuq il-ħin, fejn persuna tkun tista' tirriserva skont il-baġits tagħha eżempju two euro kuljum jew inkella two euro fix-xahar pereżempju, għoxrin ewro kuljum jew inkella għoxrin ewro fix-xahar, mitt ewro kuljum jew mitt ewro fix-xahar, skont il-baġit tal-persuna. Barra minn dawk iż-żewġ strateġiji, persuna tista' tuża l-istrateġija ta' self-test. importantissimu, issaqsi lilha nnifisha ċertu mistoqsijiet. Imma kultant Kane ippermettili ta' għandek persuni li lanqas jaċċettaw il-fatt li għandhom problema. Iva, iva, jeżistu dawk in-nies. Aħna dejjem nirrepetu li biex persuna tibda l-perkors ta' rkupru, Trid taċċetta l-fatt. Trid taċċetta l-fatt li għandha problema u trid taċċetta l-fatt li għandha bżonn l-għajnuna. Għalhekk importanti dawn is-self test li qed ngħid, Angela. Issaqsi ċertu mistoqsijiet. Jiena qed nagħti importanza żejda lil-logħob tal-azzard? Fuq it-tfal tiegħi? Fuq il-familja tiegħi? Fuq il-post tax-xogħol qed inkun konċentrat fuq ix-xogħol jew qed naħseb il-ħin kollu fuq il-flus li jiena ħa nonfoq vis-à-vis il-logħob tal-azzard. Mistoqsijiet bħal dawn li jekk inti tibda tirrispondi iva għal ħafna minn dawn il-mistoqsijiet, sinjal li isma', hemm xi ħaġa li mhux taħdem, isma' għandi bżonn daqsxejn ta' appoġġ u hawnhekk fejn tidħol il-fondazzjoni. Kont se nistaqsik, fil-fatt, il-fondazzjoni u s-soċjetà. X'taħseb il-fondazzjoni anki f'sitwazzjonijiet bħal dawn? Ara, il-fondazzjoni first and foremost l-għanijiet tagħha huma primarji huma li nsaħħu l-għarfien permezz ta' kampanji edukattivi fuq ir-responsabilità fil-logħob tal-azzard, insaħħu r-riċerka, noffru alternattivi hemm barra kontra l-eċċessiviltà, l-eċċessività fil-logħob u fil-logħob tal-azzard, u nkunu ta' appoġġ, Angela, appoġġ permezz tal-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna 1777 Ċemplu fuq dan in-numru għamlu kuraġġ aċċettaw li għandkom bżonn l-appoġġ. Hemmhekk ħa ssibu nies professjonisti ħa jilqgħu t-telefonati tagħkom u ħa jisimgħu l-karba għall-għajnuna tagħkom. Barra minn hekk persuna tista' saħansitra taċċessa l-websajt tagħna Mhux dak in-numru jekk www. jogħġobkom id-direzzjoni, in-numru li qed jgħid Kane. Hekk hu, hekk hu, wieħed seba' seba' seba'. One triple seven Jekk ma jċamplux fuq dak in-numru, persuna tista' saħansitra taċċessa l-websajt tagħna www.rgf.org.mt u tuża l-option, l-għażla, ta' chatline. Jiġifieri intom ikollkom komunikazzjoni diretta anke mal-persuni meta jidħlu fuq il-websajt? Hekk hu, hekk hu.
Normalment persuna forsi tistħi ssemma' leħinha. Nerġa' nirrepeti li dawn huma kollha servizzi fejn l-anonimità hija assoluta. Imma ssib persuni li jiddejqu jsemmgħu leħinhom u insibu li ċ-chatline hija mod ieħor fejn nistgħu nilqgħu għal din il-karba soċjali. Ekku, mela nħeġġu t-telespettaturi tagħna jużaw proprju anki dawn is-servizzi grazzi għal Kane u l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli. Ħa nħalli f'idejk Kane biex tagħmel l-aħħar appell lit-telespettaturi tagħna. Għax kif għadna anki tul din id-diskussjoni, il-persuna forsi li jkollha problema hija l-aħħar waħda li forsi taċċetta l-fatt li għandha problema u inutli jgħidulha n-nies ta' madwarha, n-nies li jħobbu għax bilkemm ma ngħidlekx jieħduha kontra tagħhom. Ekku, Qisu r-riperkussjonijiet soċjali, anke dawk individwali. Qisu l-familji tagħkom, il-ħbieb tagħkom, it-tfal tagħkom. Ċemplu 1777 hemm l-istaff professjonali lesti biex jisimgħu l-karbaq tagħkom u żommuha f'moħħkom li Angela Għajnuna teżisti, qiegħda hemmhekk u bħala fondazzjoni lesti li nattwaw dak l-appoġġ. U intom bħala fondazzjoni taħdmu ma' professjonisti oħrajn biex kemm jista' jkun is-suċċess anki tal-persuna li jkollha bżonn l-għajnuna tkun mija fil-mija. Hekk hu. Nirringrazzjak Kane, grazzi ħafna u nawguralkom fil-ħidma tagħkom sadanittant ċemplu 1777 jekk tixtiequ li naturalment titkellmu ma' nies professjonisti anki mill-fondazzjoni. Insellimlek, grazzi. Qabel ma nikkonkludu, wasal il-ħin kif qed nagħmlu kuljum waqt il-programm tagħna Niskata